Сӗнтӗрвӑрри районӗ, Урхаскушкӑри вӑтам шкул, Владимирова Альбина, тӑххӑрмӗш класс. Петӗр Хусанкай, тӑван ҫӗр-шыв. Мӗн-ши вӑл, тӑван ҫӗр-ши? Аякра-ши, ҫывӑх-ши? Аякра та, ҫывӑх та. Каласа парам, тӑхта. Йывӑҫ пӳрт. Урам енче виҫӗ ҫутӑ чӳрече. Ярӑнса ӳсет йӑмра. Кӑш-кашлать вӑл ҫумӑра. Уяра вӑл лӑпланать, шухӑша кайса ларать. Эс вӑраннӑ-вӑранман вӑл пӑхать пӗр кантӑкран. Хӗвел тухнӑ, тӑмалла, чуп, ачам, тет шкулалла. Каҫпала йӑмрасанах тепӗр хут пӑхса сӑнать. Ку ачи аван-ҫке те, кӗнеке вулать-ши тет. Вӗреннӗччӗ урокне, намӑс пулмӗ-ши хӑйне? Эс юлмастӑн намӑса, ӳстерсех пыран ӑса. Ху та питӗ тӑрӑшан, юлташна та пулӑшан. Сан килӳ Вӑтакасра, хамӑр кил ялан асра. Ҫавӑ-ши, ҫӗр ҫывӑмӑр? Ҫав та, ҫав кӑна та мар. Анаткас та пур ялта, Турикас та пурта та. Вӗсенче те ачасем, пӗр класра ларакансем. Хамӑр ял вӗҫне тухсан, эс ҫеремле ҫул куран. Ҫав ҫулпа утсан, утсан, эс шоссе ҫине тухан. Тикӗс сарнӑ ҫулпала унталла та кунталла ыткӑнаҫҫӗ машинсем, ҫӗклисем, ҫӑмӑллисем. Тӗлӗнсе пӑхса тӑран, ачасем аташасран аслӑ ҫулӑн хӗррине юпа лартнӑ, ун ҫумне шӗвӗр пуҫлик хӑма.

Канаш мар пулсан, ыта! Шупашкар та ҫав ҫулпа. Анчах урӑх еннелле паҫӑреп каланилле. Шоссере нимҫех те мар, чухӑн ҫул пур юнашар. Чашкӑрать абравус. Билеты те урапус! Кӗрӗ симӗс вакунне, ларӗ сарӑ сак ҫине. Пӑхса пыр чӳречинчен, хулана ҫитериччен. Шупашкарӑн шур хула, тет пӗри юрла-юрла. Чӑнласах мӗн, чӑнласах, шурӑ ҫурт нумайтарах. Такӑр-такӑр Шупашкар, такӑнмасӑр утӑмлар. Ҫакӑ-ши, ҫӗр-шывӑмӑр. Ҫак та, ҫак кӑна та мар. Анатран килет проход. Кӑшкӑрать вӑл «У-ду-ду-ут!» Кӗҫ турат тепри анать. Ӑна хирӗҫ кӑшкӑрать. «У-ду-ду-ут! Утатпӑр-ҫке! Вӑрӑм ҫул пулать кӗске!» Анада йытвалла «Атӑл вӑрӑм, лар, атя!» Сӑмахран, сан каймалла Атӑлпаран Атала, анатра сӑрт-ту куран, ту ҫинчи хура вӑрман. Тепӗр енӗ урӑхла. Тикӗсрех те, вашӑкрах. Малалла, анаталла, хӗвелтухӑҫ еннелле Пурӑнаҫҫӗ комисем, удмуртсем те пушкӑртсем. Мӗнле халӑх ҫук, ача! Тӗрлӗрен чӗлхе тӑнлан. Пурте пирӗншӗн тӑван. Сарлака Россия Русь! Никама та ҫук чару! Тӗрлӗрен чӗлхепеле юрӑх кур, вӗрен, пупле. Ҫакӑ шыв, ҫӗршывӑмӑр. Ҫакӑ, тетпӗр яланах. Ҫавӑнта кун куртӑмӑр. Тав, мухтав Российӑна!